Asomdwee nka wo sɛ wagye berɛ a wotie me. Mɛsrɛ sɛ sɛ wobɔ dwumadie so a, like page no, hyɛ follow na fa w'adwenkyerɛ yɛ dɛ ɛka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama dwumadie no a yɛdi no atumi atu mpɔn. Na mɛsrɛ sɛ eh, mmabun, mma mo mma yɛnyɛ sɛ ɛyɛ yɛn nko na yɛnya. Ɛnyɛ yɛn nko na yɛnya. Nti mɛsrɛ, woyɛ babunu a, menka sɛ memfa ho. Sɛ memfa ho memfa ho no, ɛbɔ ɔman. Ɛma mpuntuo nkɔ so. Nti mesrɛ, Yɛntwe yɛn ho mfiri memfa ho memfa ho no, na yɛmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie no a yɛdie no bɛtu mpɔn. Sɛ mpanin sɛ nkwa a wowɔ yi ɛyɛ da a ɛtaa no sa binom. Na papa so ɛyɛ a na ɔpɛ ahomasoɔ no, ɛyɛ a na ɛnyɛ n'anom de ntia, na mmom ɛyɛ ne yie yɔ mu nti. Obi mpɛ obi bɔne, na obi mpɛ obi sɛeɛ. Momma yɛnhyɛ no so. Obi mpɛ obi bɔne, na obi mpɛ obi sɛeɛ. Nti mesrɛ mmabunu, momma yɛnnyae memfa ho no. Na memfa ho memfa ho no, ɛbɛsɛe yɛn abrabɔ no a yɛrebɔ no, memfa ho memfa ho no, ɛbɛsɛe yɛn. Nti momma yɛnnyae. Na Mma yɛmfrɛ kuntunu sɛ wɔfa wɔ kusibasa a yɛbɛweɛ mu ntie no, na mmom momma yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛn ho yɛn ho. Momma yɛnni nokorɛ nkyerɛ yɛn ho yɛn ho. Firi sɛ yɛkɔfrɛ kuntunu sɛ wɔfa na yɛanni nokorɛ nokorɛ amfa amma yɛn ho a, animguaseɛ na ɛbɛto yɛn asɛmmabunu a ɛwɔ ɔman Ghana mu. Nti mɛsrɛ. Momma yɛnhwɛ yie. Ɛnnɛ, aba ka na adi ka, ɛna obiara ano abene mu na ɔreka bi. Sɛ we should stop money rituals na adɔɔso wɔ ɔman no mu. Nti ɔman a da biara yɛse. Onyankopɔn de ne honhom adua ɔman no mu. Onyankopɔn ahyira ɔman a ɛnte sɛ. Ɛnnɛ, ɔman no mmabunu ato ape. Ɔman no mmabunu a ɛwɔ mu ato ape. Na mese ma menka asɛm bi nkyerɛ wo sɛ, hwɛ, sɛ ɔman bɛyɛ yie ne sɛ mmabunu annya fapem a, ɔman no, ɛnni anidasoɔ. Sɛ ɔman bɛyɛ yie na mmabunu anya fapem a, hwɛ hu sɛ ɔman no nni anidasoɔ. Ɛnnɛ, ɛno bi na ato ɔman Ghana no. Na yɛkeka sɛ anifirafoɔ, yɛkeka sɛ anifirafoɔ. Yɛn a yɛfrɛ yɛn ho sɛ ahenemma nie. Ɛsan memfa ho memfa ho, nipa baako ɔbɛkɔ akɔgye na ɔno nko ara de ayɛ ne ho yie. Hwɛ hu sɛ ɛyɛ Abibiman nko na ɛbɛhu saa suban a ɛte sɛɛ. Abibiman nko ara na ɛbɛhu saa suban a ɛte sɛɛ. Na ɛbɛkɔ so a, ɛgyina me ne wo so. Ɛbɛkɔ so a mmabunu, ɛgyina me ne wo so. Ɛnyɛ sɛ deɛ mmabunu no yɛ no yɛfoa wɔn so, daabi. Woyɛ babunu na wowɔ hɔnom a, ɛnyɛ sɛ adeɛ no a wɔyɛ no yɛfoa so. Yɛmfoa so. Ɛfiri sɛ ɛrebɔ wɔn man na ɛresɛe wɔn man no. Na ɛyɛ a na adeɛ a ɛreya ne sɛ, ahiafoɔ mma, ahiafoɔ a wɔtoo santene kɔto aba no, wɔn mma na ɛde wɔn twa soɔ. Wɔn mma na ɛde wɔn twa soɔ. Nti sɛ wowɔ hɔnom a, hwɛ hu sɛ ɔman no a wote mu no, wonni bammɔ bi. Ɛfiri sɛ yɛnkɔfa minista ba mfa no nkɔyɛ morning rituals. Yɛnkɔfa president ba mfa no nkɔ. Na worekonya akwadaa no koraa wɔ hefa? Sɛ ɛnyɛ sɛ afekusɛm na ɛbɛyɛ president bi ba dɛ, minister bi ba dɛ a ɔbɛyɛ afekusɛm, ɔbɛbɔ afekubere a, ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛnya president ba mpo koraa na ne na di nkɔmmɔ. Na mmom yɛn ahiafoɔ sɛ bio a yɛtoo santene anadwo dasuo mu kɔto aba no, ɛba a yɛn ankasa yɛn mma na wɔn san de yɛtwa soɔ, ɛfiri sɛ ɔman no mmabunu no wɔnyɛ baabi mfa wɔn tiri nhyɛ. Wɔnnya baabi mfa wɔn tiri nhyɛ. Mpanyin nso sɛ nsuo nso wɔyɛ dɛn? Ɛkyɛre toɔ mu a ɛyi hwa. Ɛbɛyi nka. Yɛabrɛ, wɔabrɛ. Wɔabrɛ, mmabunu no rebrɛ. Mese Ghana mmabunu yɛwɔ ade. Ghana mmabunu yɛwɔ ade a ɛsom bo. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ hu ɛnyɛ nwanwa sɛ mmabunu a wɔbɔ saa abira wei nyinaa no, wobɛhwehwɛ mu no, na ɛbi kura certificates a ɛyɛ authentic a ɛwɛ sɛ daa nkorɔfoɔ no. ɛyɛ well satisfied. Kyerɛ sɛ daa nkorɔfo no nka wɔtumi nya adwuma yɛ. Ebi mu wɔnom a ɛnyɛ wɔn pɛ, nanso ɔman no a yɛwɔ mu no ɛni mua. Wokɔ ka a yɛse mɛmmɔ amanyɔfoɔ ɛ tiri so. Mese yɛse yɛmma yɛmmɔ amanyɔfoɔ tiri so. Ɛwɛ sɛ yɛbɔ wɔn tiri so. Efisɛ nkɔmmrɛ no nyinaa no ɛyɛ wɔn so na ɛgyina. Nti ɛwɔ sɛ yɛbɔ amanyɔfoɔ tiri so. Ɛfiri sɛ, sɛ ɛnyɛ amanyɔsɛm a, nka ɔman no, ɛnsɛ sɛ ɔman no yɛ sɛdeɛ ɔman no reyɛ yi. Ɔman no rekɔ ahokyerɛ mu. Ɔman no rekɔ ahohiahia mu. Ɛsiane sɛ ɛyɛ wɔn adom nti. Ɛyɛ nkontomposɛm. Nnaadaasɛm na wɔde nam. Amanyɔni bɛka nokorɛ akyerɛ wo no, na wɔpɛ adeɛ de afiri wo hɔ nom. Mesrɛ, ah, momma yɛn ani nna hɔ asɛmmabunu. Yɛntu yɛn ho fo. Me deɛ, daa mɛka, mese, Abibiman yɛ pɛ nkɔsoɔ sɛ Ghana mmabunu yɛ pɛ nkɔsoɔ ha. Momma yɛnsɔre waka na yɛnsɔre wɔ asomdwoeɛ mu. Sɛ yɛdaeɛ a, momma yɛnyane. na yɛnsɔle wɔ asomdwoeɛ mu na yɛma wɔn nte aseɛ sɛ, sɛ ɔman bɛyɛ yie na sɛ mmabunu anya fapem wɔ ɔman no kyekyeree mu a, ɔman no nni daakye. Mmabunu wɔ hɔnom na yɛde nkɔkɔrɔwa na ɛredi adeɛ. Na ɛneɛ saa ɛbɛ no a mpanyinfoɔ buu yɛ sɛ sɛ mma nkɔkɔrɔwa to hia ɛkɔ mmabunu deɛ mu no, saa bɛ no ayera afiri wiase anaasɛ sɛn? Ayera afiri wiase a n'asesa yi. We have creative youth. We have intellected youth a wɔsɛ yɛma wɔn kwan na wɔtumi operate wɔ system no mu. So ɛnɛ ɛyɛ mo ne rituals nko na ɛdi akyiri. Ti yɛbɛtwa dabi aka sɛ ɔman yi bɛtumi agyina ne nan so nie. Ɔman no ntumi nyina ne nan so. Awerɛho. Sɛ ɔte wɔn ɔmantam mu na abrabɔ a ɛnte sɛɛ ɛrekɔ so a, yɛnhwɛ hu sɛ ɔman no nni daakye. Ɔman no nni daakye. Nkɔmmra no nyinaa nso gyina amanyɔfoɔ. Nkɔmmra nyinaa gyina amanyɔsɛm, amanyɔfoɔ so. Ɛfiri sɛ Abibiman wɔ ade. Abibiman wɔ ade a ɛwɔ sɛ nka yɛn nsa tumi so yɛn ti dware. Na ɛnnɛ adɛn ntia? Abibiman wɔ ade a ɛwɔ sɛ nka yɛn nsa tumi so yɛn ti dware. Na adɛn? Adwuma na mmabunu bɛyɛ a akatua nim. Adwuma no mpo bi nni hɔ na nka mepɛ sɛ nka wɔanya bi mpo koraa yɛ. Na ɛnna ɛdeɛn na ɛbɛto wɔn wɔ? Ɛfiri sɛ ɔman no akɔ akɔyɛ in a jungle form. Wɔn a wɔn ho ɔden no, they survive through. Wɔn survive nso so a, wɔde ahiafoɔ na ɛde survive wɔ. Wɔde ahiafoɔ na ɛsacrifice a survive wɔ. Woyɛ you to wɔn ani nna hɔ. Gyae me mfa ho sɛm no na me de daa mɛka mese ɛyɛ amanyɔsɛm na ɛbɔ ɔman no. Na me nka sɛ yɛntumi nyɛ abrɛ amanyɔsɛm nnim. Ɔman no bɛtumi akɔ so wɔ abrɛ amanyɔsɛm nnim. Ɛfiri sɛ wokɔka sɛ ɔnya amanyɔsɛm koraa no a anaasɛ wokɔka sɛ ɔntwe ne ho mfiri ne party ho a ɔbɛka kyɛ sɛ ebi ɛnyɛ partisan politics na ɔyɛ. Ɛna obi bia no a ɔbɛtumi asi ne bo aka sɛ ɔnyɛ partisan politics. Ne nyinaa yɛ partisan politics na wɔyɛ because they are they are well addicted to their parties and it is very hard for them to leave their parties. Mɛsrɛ mɔmɔ yɛ ne nna hɔ asɛm abunu na yɛmmoa yɛmmoa ɛma dwumadie no a yɛdie no ɛntrɛ yɛnhwɛ hu sɛ yɛtwe yɛn ho afiri amanyɔsɛm ho. Na amanyɔsɛm nni mu a yɛbɛtumi atu mpɔn. Fa hyɛ wo tirim saa, mese saa, amanyɔsɛm nni mu a Abibiman bɛtumi atu mpɔn. Na ɛyɛ amanyɔsɛm na ɛsɛ yɛ Abibiman. Abibiman yɛ fam bɔ a yɛbɔ nyinaa yɛ amanyɔsɛm. Yɛbɛka ne daa kɔsi sɛ hataa zurutum alamakabira. Yɛbɛka kɔsi sɛ yɛbɛwu. Ɛyɛ amanyɔsɛm na ɛsɛ Abibiman. Tu yɛ YouTube agyae memfa ho no. Ne yɛn mmoa, yɛntwe yɛn ho Yɛma wɔn hunu sɛ yɛso wɔ mfasoɔ. Ɛfiri sɛ sɛ ɔman bɛyɛ yie, we have the natural resources and the human resources. Sɛ woantumi anhwɛ natural resource, uh, uh, human resources ne yie a, ɔman no ɛni fapem. Human resources no hwɛ hu sɛ wote hɔnom a as a youth, you are the human resource. Nti human resources no, it is a must for them to develop you. It is a must for them to develop you. Anyɛ saa ɔman no ni fapem biara. Asomdue nka ho sɛ wogye berɛ a wotie me aberɛ na aberɛ nyinaa. Mɛsrɛ sɛ woba so a like share page no ne follow yɛ yie na obi so nya bi ntie. Until then we will meet again. Shalom.